Mba'éichapa che ermanokuéra aguereko peteĩ avíso iporãitereíva ñandéve g̃uarã? Jajuhúva Primera Pedro kapítulo cinco versíkulo óchope, Peñeñangarekókena he'i, peikokuaákena pe mba'e pochy Penerañóva oikóvohe, ojeréva pende rehe he'i, oheka mávapepa omokõ va'erã. Ñande kreyentekue jareko peteĩ gran pelígro ñane árma ñamboguejývo, ha kualkiér moménto ñande kreyénte jaheja la ñane árma. Ñande resarái, ha pe aña upearã ojere ñande rehe okororõ hína ñande gueraha jey hag̃ua hendive. Che hermanokuérape ñantendékena ha pekuidákena he'iha che apóstol Pedro. Ha'éngo ojeroviaitereíma va'ekue ijehe ha ofalla Jesucrístogui. Ha upéva nahi'ãi oiko hermanokuéra penderehe ha upéva rehe ome'ẽ ko enkárgue. Ñañangareko hag̃ua ñandejehe. Ha he'i Pablo, Pemondékena pe ekípo oñeme'ẽva peẽme, ha la ekípo de lcristiáno ha'e la verda. Ha'e tekopotĩ, ha'e pe fe, ha'e pe orasiõ, ha'e pe leér la palávra de Dios. Ñande jaleévo la palávra de Dios jareko. ventáhape aña rehe pekatumo'ãi ha oja ñanderehe. Ha jajapova'erã pe Ñandejára Ñe'ẽ ndaha'éi jaleénteva'erã. Ha la kreyéntepe ombyaíva ha oguerahavai ha'e desobediénsia al Señór. Pe proféta Jonás, upéva peteĩ karai, odesobedeséakue Ñandejára vos. Ñandejára ohe'i chupe, Jonás, rehóta emoherakuãko che ñe'ẽ Nínivepe. Entónse ha'e ndohoséi, ndojaposéi, nohenduséi la Ñandejára he'íva chupe. Oñembosako'i ha ojapi ótro ládo oho ojupi peteĩ várko tuichávape. Ha ha'e opensa okañyha Ñandejára, Ñandejára ñandekatúi ñakãri. Oike pe várko ruguaitépe oñeno oke ha ou peteĩ torménta ipochyva. Haimete ombo'yvy pe torméntape ha oñembo'epa pe hénte oĩva pype ha pe marino oguejy ojuhu chupe oke. ha he'i, Mba'éiko mba'e rejapo ápe, epu'ã eñembo'e nde Jára ikatu ndéve nerendu, ndeikoma, moõguáiko nde, mba'eapoháiko nde, he'i chupe. Ha opu'ã ha'e he'i, Chéngo hebreo, Ñandejárape aikuaa ha aservi, ha ko'ág̃a akañy ichugui hína, oĩ nde desobediencia. Ha mba'e ikatu jajapo ko Ko yvytu pochy opa hag̃ua, ha onohẽ chupe okápe ha omombe'u umi hénteve, Kóa ha'e la provléma. Ñamombóma nde a'a chupe pe y. Ha Ñandejára oprepara peteĩ pira guasu ha omombóvo chupe pe y omokõ chupe, ha opyta pira yvyepýpe. Ha upévare ko pe aña avei ñanemokõse he'i ojere ohorõrõ hína ikatu hag̃uáicha ñande. Ñandedeskuida, jahejávo la verda, jahejávo tekopotĩ, jahejávo la fe, la orasión ha la palávra de Dios ñaiméma ñañemokõ hag̃uáicha. Ha mba'éichapa nde reñeñandu ko moménto Ndépa reiméma pira yepy peteãpa, reiméiti pe várkope eporomondyipa, eporombyaipa hína nde rekovépe ne testimóniope mba'éichapa reime hína. Tekotevẽ eñarrepenti, che ermáno, oimé'amo eime vai, oimé'amo nderejapovéi ko'ã mba'e ha'éva ndéve, tekotevẽ eju Jesús rendápe ejerure perdón ha eg̃uahẽ jey nde rógape, nde rogapy he'ise Iglésiape ne ermanokuéra apytépe.